Ko Mārama nei, he, he tamāhine a ia, koia te tamāhine a Rāwiri Paratene Broughton, koia tētahi i haramai i tō mātou taha i te tau 72, ka kita kawe ake i te petihana. Nā reira, kei a koe nau mai rā, Mārama, nau mai hoki koe te ānau, kei a kōrua te wā. Oh, tēnā koe e Joe, tēnā koutou katoa, ā, Taku mataku. ah, kei aku witi, kei aku witi, kei aku rahi, kei aku whakataitai. Anei ko te mihi kia koutou e manawa nui ana ki tēnei kaupapa, otirā, ki tēnei mahi, uh, mai kore ake koutou, mea koutou mahi, e, e kore ngā wawata o tēnei kaupapa e tutuki. Uh, e tika ana te kaupapa o tēnei hui, Ā, ā, ā, tuia te, tuia te, ā, te reo me ngā tikanga, ā, ki te mātauranga. Ā, nō māua ko Te Anau Tuiono, ā, te, te tino whiwhi, ā, te tae kei muia koutou, kei muia tātou i te ao mātauranga matua, i te ao reo Māori, ki te tuku aroha, ki te tuku aroha ki a koutou e hāpai ana i te reo me te mātauranga. Ā, he tino honore te noho kei waenganui i a tātou mō te hakari reo. Āe, te kaupapa mō tēnei rā ki ōku whakaaro, ā, ki tēnei rā tuatahi o te hui, he hakari kei te haere. Ā, nō reira, tēnei o Te Rarawa, ā, o Te Rarawa, Ngā Puhi, Ngāti Porou me Ngāti Tahinga, e mihi kau ana ki a koutou, Ā, kei konei au ki Tāmaki Makaurau, ki Manurewa, ā, i te ata nei, ā, ka aroha kāore he hukapapa ki konei, ā, he rangi mokopuna kē. Ā, tuatahi, ā, me mihi ka tika, me mihi, me mihi ka tika, ā, ki a koutou, ki a koutou ngā tohunga, ngā toa o te reo Māori, āe, hoki aku mahara ki taku pāpā, ā, me ngā rangatahi, ngā rangatira, ngā rangatahi o Ngā Tamatoa, ki a rātou i kawea mai i te pētihana i tērā wā i ngā tau kua pahure ā 50. Oh, tino whakahihi au. I a ia, i a i a rātou. Whakahihi au i a koutou katoa i ō mahi rangatira, ā, mahi mokopuna, ngā toa o te reo, o, ko tātou, ā, ko tātou te iwi Māori katoa tēnā, āe i te mea, ā, i te mea, e ai ki te kōrero, i te mea he whakapapa Māori, he toa reo Māori, āe tika, engari i tēnei wā, I tēnei wā, a hoki aku mahara, a tōku tino aroha, a, me, me taku mamae, ki tōku nanny o Ngāi Tūpoto o Te Rarawa, a ko Harata Broughton, nee Hansie, me tōna aroha mō, mō ana tamariki, pērā ki te tokomaha o ērā reanga, kei te mōhio tātou tērā. A, i noho mamae, nā te patu o te kura, o ngā kura, a, ki aua tamariki, ki aua arero reo Māori, i a ia, i a rātou e, e tamahine pakupaku tonu. Aue te pouri o tātou ngauri katoa, ā, ngā, nā tana pāmamae, te tāmitanga, Whakapono ahau kei roto i a au, kei roto i a tātou tērā, tērā pāmamae, me te mataku, tana, ko taku nēni, tana tino aroha mō ana tamariki, ko tōku pāpā tētahi, ka noho ngū taku nēni ki te kōrero i te reo ki ana tamariki, nā tana tino aroha, ā, Ko tōku nēni tēnā, āe, engari me huri ki tēnei wā, nā ō koutou mahi ki te whakamana i tō tātou nēnei reo ahakoa tērā tāmitanga, ahakoa tērā pāmamae, ā, i tērā tau, i tēnā tau, i wini toku irāmutu ko, ā, ko Kiliono Tāmati i te, ā, i te, he tino toa ia ki te, ha, karahipi mō te, mō te reo rangatira, Ko tērā taku irāmutu, mai taku nēni, ā, i patu e te kura ki tēnei wā, ā, kua puta mai anō te reo Māori ki tōku whakapapa. Nā ō koutou mahi, nā ō rātou mahi, nā tērā pētihana me ngā puna reo, ngā kōhanga reo katoa, kare i te mate, kare i te mate, ā, ko tērā taku kōrero ki a koutou i tēnei ata ki te, ā, ki te whakakaha i a koutou kia kore kia wātea i tērā mamae, he mamae o ngā reanga, ā, nō reira, me mihi aroha. Me mihi aroha ki a koutou, māua ko taku tino hoa Te Anau Tuiona o ngā Kākāriki ki te tae mai ki a koutou katoa me tēnei tau, ae, Ā, tērā pea ka kite au i a koutou, ka haramai ki te whare paremata, ki te whare mīere i te, ā, ki te wiki kei te haramai, ki te, ki te karanga, ki te karanga atu, ā, mō te reo Māori. Ā, ko taku hiahia, ā, ka, ka awhi au i tōku pāpā ki te haramai hoki, nei rā tōku moemoeā, ahakoa He paku, paku māuiui ia, engari ko tērā taku moemoeā puta, i ringi au i a ia ina pō, Haramai Pāpā, haramai ki Pōneke mō tēnei wā, ki te tautoko i ō, i ō hoa e taku Pāpā, i ō hoa me tēnei mahi katoa. Ā, nō reira ko tēnei taku mihi kōrero ki a koutou i tēnei wā, mai te, Mai te pō ki te ao mārama, ko tērā taku haerenga reo, ā, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa, ā, ka huri ki a koe te anau. Kia ora rā.